Ýene aýdars inşa Allah. Emme gaýrat ediň özümiz hemmäňiz içerleňiz bilen Remezan aýy gelende. Deslap selällik wagty. Inşa Allah turanmoýuňyz howlukmanjyk dehret gylyp gaýrat ediň bir iki reket namaz okyň. Näme namaz? Nefil namaz. O wagtda okulan namaz tähejjüt namaz hesap bolýandyr. Tähejjüt namaz Alla bilen bendäň arasynda bir perdede galýan däldir. Durşuna nurdur. How lukmanjyk okyň. Has-da seždä baraňyzda how lukmanjyk ýatyň. Üç aýdyň, bäş aýdyň, on aýdyň, ýüz aýdyň, näçe aýtsaňyz aýdyň. Pygambarymyz käde seždede ýatýarmyşdyk, bir Sure-i Bakara okulýança, ýagny iki sagat bolýar. Bir Sure-i Bakara okulýança, ýagny iki sagat bolýar. O jüre bolmasa-da, bäş, on, hiý bolman üç gezek howlukmanjyk sejde eder. Oham selällik wagty selälik iýipdiň, çaý içipdiň ýa naharyň menen selälligiň menen bolupdyň. Adam bir gürrüňe güýmense, habardar boluň, gybata baramaýlyň. Ala içerlimiz bilen bolsun, ala dogan-garyndaş bilen bolsun, ala ogul-gyz bilen bolsun, är-heleý bilen bolsun. Ony-muny agzamak näme etjek? Agzasaň gybata barar. Fakat Allany zikr etyaň çaý suwuňyzy naharyňyzy ya gowy gürrüňden din gürrüňden edeweriň. Selällik wagty bu hususda selällik iýmäkäňiz, agranmakaňyz hatmen doga ediň. Allaňyz bilen halwat ediň. Howlukmanjyk başarsaňyz gözüňizden ýaş akdyryň. Gözden ýaş akmasada aglaýanlara meňzeseňizde Hudaý üstüňize rahmat dökjekdir. Halwatda gözüňden ýaş akmasa-da, aglaýarlygyň edasyny çykarmak-da, pygamberimiz aýdypdyr. Aglaň diýipdir halwat ýerde. Aglap bilmeseňiz, agzy-burnuňyzy bir ýygnaň, bir aglaýan ýanak bolup Hudaýdan diläň diýipdir, üstüňize bereket ýagar. Üçülenjisi, helallikden soňra ertir namaz. Agyralypdy mesjitden galamaýlyn. Elhamdülillah, köplerçe mesjide daň atandan on daga, on bäş dagyga geçirip azan çekýärler we basym kamat diýipdi okulýar. Oňam gün dogýança zikre otursaň, bir haj, bir umre eden ýaly, ola Pygamberimiz sogaby bar diýipdir. Gün dogmaka ýatanyň bilen günäh däldir. Namaz okyp birtowar ýatmak günä diýäli. Günä däl. Gün dogýançäk ýatmasaň baryndan gowy, ol belli bir zat. Emma gün dogmaka ýatanyň bilen günäkär bolmaýaň. Üçülenji süýrgüner taň wagtlary. Işe gideňizde, ýa öýde-de bolsa, fakat dilimiz zikirde bolsun. Perişde ýanak bolup, Allany zikr edip gezeýliň. Araza tutýas ýamy? Dilimiziň-de arazasy bolsun. Kalbymyzyň-da arazasy bolsun. Gözümiziň-de arazasy bolsun. Gulagymyzyň-da arazasy bolsun. Näme etjek, haram iş. Eliňe tesbi alsaň al. Oňa riýakarçylyk diýýän näderler? Üç hepde mundan ozal geçendir. Öz zikriň bilen, Allany çagyrmaň bilen bol. Öýlän istirahat etjek bolaňda-da, uka gitýänçäň Allany zikr etde, keýp etde, perişde ýanak boldy ýat. Bir wagt süýr Unertan gaty gyzyp, ýa howaň nahoş bolup, men mesele aýtjak däl. Mesele, öwela bir kitap bardyr Felsefe we ahkam-y ruze diýip, ondan soňra-da, ertirlerde, dokuz-onda we ikindiben agşam aralarda, remezan aýda bisçar saate, inşa Allah, musellet jogap gu, ahunjanlardan güýçüň başynda oturjakdyrlar. Mesele piş geldi derrew sorabermeli inşa Allah. Ýöne bir umum bolýan zat, üstüňden suwa guýsaň, süýrgünartan, agzyň açylýan däldir. Türkmeniň arasynda kelläňe suw guýsaň, üstüňe suw akdyrsaň, duş alsaň, hammama girseň, agzyň açylýar diýilýän bir gürrüň bar. Oň bilen agyz açylýan däldir. Emma agyz açar wagty. Inşallah gaýrat ediň, hurma ýa bir içerim suw ýa bir çaý bilen agzyňy açýaň, mesjide baryp jemaat bilen agşam okaýaýdyň. Bir wagtda agşam namazdan önçäk agzaçarlyk bir zat iýseň-de, şuny raýat ediň, agşam namaz okymakaňyz bir agzyňyz çaýkaň ýa meswak guruň ýa bir barmak çekiň. Ony bir zat çam-çum edip agşama barýaň, namaz okyp dukaňyz diliňiz bulap dursaňyz, namazy huzu, huşudan aýrar, bereketden aýrar, näme okýanyňyzy bilmersiňiz.

Häý ina sogabyň almaly wagty gün ýaşmaka arazaň ody bu günlerde oň muň göwünini görjek bolup gybatyna hawa berip töhmetine hawa berip kisämiziň etegini deşip hemme sogaplary ýere guýamaýlyň oň muň güldürjek bolup on mun hawa diýjek bolup içimiz sowutjak bolup ýa bizatly bolmasada Gowy kepden aýdyň Resullaň ýaşaýşyndan bolsun Diýanatdan bolsun Yslamyýetden gördüň bu zatlardan gürrüň ýok däm tesbiň alla ýa mesjide gir ýa bir kenarda keýf etde Allaň zikr etde otur näm ma gury boş peýdasyz gürrüňden Oňam tarawa Tarawih namaz Tarawih namaz esl kitapda gelşi pygamberiň sözünde gelşi Kyýamul leýl gije namaz okymak diýdigi no i täheçjut namaz hesabyna Kyýamul-leýl Hezreti Omaryň zamanynda tarawa oky ýollaryna köplerçe selällik wagty ýetirýänmişdikle. Selällik wagt bolyp barýaka, bir ýöne bir zatjyk iýerýanak, bir suwja içerýanak wagt goýup selälligip ýene ertir namaza gelýänmişdikle. Bir ýigrimi reket, onda näme okyanyny belli etmäni mübärek aýyň gijelerini beýtmäýliň, eý, ymamla! Biziň kesimizi eşitse-de kabul-a etip ýörmerle, Hudaý üçin aýtýan. Ahunjan bolsaň, ahunjan, karyjan, mollajan, Allaň azamatynyň öňünde durup okymaly-ha. Hudaýyň huzurynda durup okymaly. Bunu ýerine ýetirip okymaly-la. Näme etjek iki nefere hawa berip güldürjek bolup, iki nefer meň metjidime kän gelýär diýdirjek bolup, näme okuýanyň belli etmäni geçirmez. Bir çarwa adam, goýun üstündäki adam metjitde namaz okypdyr, Pygamberimiz oturanmyş. Namaz okyp, pygamberiň ýanyna gelipdir. Pygamberimiz aýdypdyr, Kum salli fe inneke lem tusalli. Bar gaýt oky diýipdir, sen namaz okaýan haky diýipdir. Çalasym okypdyr. Oň çalasymy şu zamanyňkydan nada jaýyldyr ýogsa. Kum salli fe inneke lem tusalli. Bar gaýt oky diýipdir, sen namaz okaýan haky diýipdir. Tarawa namazy jaýly okaýaýlyň. Aham inşallah agşam ýatmak hakda ýene zikr edip, salawat okyp, perişde ýanjak bolup uka gaşyn gidäýliň. Ahyrky jassa Remezan aýyň içinde Remezan aýyň hormatyny gaty tabşyraýlyň. Ozallarda-da kän agzalýar, meriz bolsa, dükder agzyny aç diýipdir. Ýa göwreli zenanamyşdyk, ýa çagasy barmyşdyk, ýa meýdesiniň gürrüňi barmyşdyk. Agzy açyk däm, gaty hormatyny saklasyn. Hiç kime belli etmesin. Hiç kime. Maryzmyşdyk, uzry barmyşdyk. Her ýagdaýda bolsun. Hala agzy bekli bolsun, hala agzy açyk bolsun. Remezan aýyň hormatyny tabşyryşyp duraýlyň. Ogul-gyza, çagalara, döwrümizdäkilere mesjitde hormatlamak hakykat imandyr. Allah Taala saglyk bilen, bereket bilen şol din aýy diýýär, Remezan aýda magfyratdyr, rahmatdyr, otdan azatlykdyr, Hudaý hemmäňize nesip etsin şony.